Good Earth, where natural foods is our passion. Bridgepoint, life flows on. Illum fi Sqallija ħa noħodkom miegħi villaġġ mill-iktar pittoresk b'toroq dojoq, arkitettura storika u ħwienet mill-iktar grazzjużi. Għalkemm raħal żgħir Kastell Mola fi ħafna x'joffri. Kif titlaq il-pjazza prinċipali, Ftit l-iktar 'il fuq u mill-ewwel issib ruħek f'sit bi fdalijiet Normanni. Kastelmola dan il-villaġġ żgħir fuq Tormina mill-iktar awtentiku jtik l-opportunità li toqgħod tippassiġġa fit-toroq u toqgħod tammira il-karattru tipikament Siċiljan.

kif ukoll in-nies tal-lokal.
L-ewwel ħaġa li tara meta tidħol fi Pjazza Sant'Antonio hija art tal-mużajk sabiħa ħafna, magħmula minn ġebel iswed u abjad. F'Pjazza Sant'Antonio tista' tgawdi veduti mill-isbaħ. Hawnhekk issib numru ta' ħwienet tal-ikel u postijiet fejn tista' tirrilassa b'kafe tajjeb f'atmosfera tipika Siċiljana. L-aktar bini impressjonanti fil-pjazza huwa bla dubju Cafè San Giorgio li joffri veduti mill-isbaħ fuq il-pajsaġġ ta' taħt u marbuta miegħu hemm storja affaxxinanti. Cafè San Giorgio twaqqaf mill-patrijiet fis-seklu tmintax. L-iktar ħaġa famuża fil-menù huwa l-inbid tal-lewż, inbid abjad bit-togħma tal-lewż larinġ u ħxejjex aromatiċi, kreazzjoni ta' Don Vincenzo Blandano.
Sqallija magħrufa għall-ikel tajjeb. U dan bir-raġun għax tmur fejn tmur, trattorija, osterija, restorant dejjem tiġi servut tomit Bnina, hawnhekk f'Kastell Mola ma jonqosx menus mill-iktar varjati, ikel itjeb mill-ieħor, però preżenza komuni dejjem huwa l-għaġin alla norma, platt għaġin sempliċi però b'togħma mill-iktar rikka, salsa bil-brunġiet. U meta tkun Kastell Mola ma tistax ma Tiġix iżżur Bar Turriżi, il-bar li kiseb fama mondjali grazzi għad-dekor tiegħu, dekor b'artifatti li tesprimi l-viriltà maskili.
Bar Turriżi għal Kastell Mola jista' jitqies istituzzjoni. Jekk kemm il-darba tikteb Kastell Mola fuq Google, mill-ewwel jitilgħu ritratti ta' dan il-bar u artifatti falliċi li t-turisti tant jammiraw. Dan il-bar eċċentriku jiġbed lejh eluf ta' viżitaturi ta' kull sena. F'kull kantuniera ta' dan il-bar, fuq is-soqfa u fuq il-ħitan hemm dekorazzjonijiet b'forom falliċi. X'aktarx dan il-bar huwa wieħed mill-postijiet l-aktar mhux tas-soltu fi Sqallija. Id-dekorazzjoni ta' Bar Turriżi tagħti ġieħ Il-virilità maskili. Apparti d-disinn uniku, Bar Turriżi għandu wkoll bar fuq il-bejt, post perfett fejn tammira l-veduti.
U waqt li tkun qiegħed hawnhekk ma tistax ma tpoġġix bil-qiegħda u tordna vino alla mandorla. Imbit aromatiku preparat mill-lows skont it-tradizzjoni, riċetta li tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra tal-familja Turrisi.
Għalkemm Kastelmola huwa villaġġ żgħir, wieħed hawnhekk isib ammont tajjeb ta' ħwienet fejn tista' takkwista memorabilja li tfakkrek fil-mawra tiegħek f'Kastelmola. Uħud mill-ħwienet joffru materjal kummerċjali għall-aħħar, però ħafna ħwienet Joffru artiġġanat u prodotti mill-iktar uniċi.
F'villaġġ bħal Kastell Mola l-hena tiegħi nidħol u noħroġ minn ħanut għall-ieħor nara x'ikollhom. Hawnhekk ma tonqosx il-preżenza ta' Testa di Moro, l-irjus taċ-ċeramika tant karatteristiċi ma' Sqallija. Intom ħa tmorru għall-waqfa żgħira tar-riklami, jien ħa nidħol ġo dal-ħanut u niltaqgħu minn hawn ftit ieħor, iqbgħu hemmhekk. Int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-Facebook page tagħna u imbonnici.tv u pparteċipa f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Alpro Barista. Ta' kull ġimgħa fuq il-paġna tiegħi jew imbonniċ.tv qed inpoġġilkom domanda differenti flimkien ma' Alpro Barista u intom tridu tikkummentaw bir-risposta tagħkom. U jekk ir-risposta tkun tajba, intom tistgħu tkunu rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. Nispera li nirċevi risposti tajbin biss.

mill-iktar awtentiku jtik l-opportunità li toqgħod tippassiġġa fit-toroq u toqgħod tammira l-karattru tipikament Siċiljan.
L-iktar ħaġa importanti li żżomm f'moħħok meta żżur Kastell Mola hija li dan huwa raħal residenzjali, popolazzjoni ta' aktar minn elf ruħha. Għalhekk, li żżomm it-trankwillità u tirrispetta l-privatezza huwa importanti. It-toroq ta' Kastell Mola Huma karatterizzati minn angoli pittoreski, djar ikkuluriti b'kuluri vibranti, u bini medjevali, raħal Siċiljan li joffrilek l-opportunità li tieħu ritratti mill-isbaħ.
Sqallija magħrufa għall-ikel tajjeb. U dan bir-raġun, għax tmur fejn tmur, trattorija, osterija, restorant dejjem tiġi servut tomit bnina. U waqt li tkun qiegħed hawnhekk ma tistax ma tpoġġix bil-qiegħda u tordna vino alla mandorla. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal

Għandi appell għas-segwaċi ż-żgħar li jsegwu Knockabout Sicilia. Iftħu widnejkom sewwa! Flimkien ma' United Colours of Benetton tistgħu terbħu aċċessorji biex tilbsuhom din il-ħarifa. Min għandkom irrid ritratti waqt li qegħdin fil-kampanja? Forsi f'xi ħarġa ma' tal-iskola jew mal-ħbieb tagħkom u l-familja? Ibagħtuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook, owenbonnici.tv.

Orienta. Good Earth, where natural foods is our passion. Each point, life flows on. Illum fi sqallija ħanħodkom miegħi villaġġ mill-iktar pittoresk. Ħankunu litteralment fuq ta' Ormina, ħangawdu veduti mill-isbaħ tal-Baħar Mediterran u ta' Etna. Ħanħodkom villaġġ b'toroq dojoq, arkitettura storika u ħwienet mill-iktar grazzjużi li jsaħru

Ħa mmorru Kastell Mola. Tlaqna.
Minn Pozzallo ħanaqbad id-direzzjoni lejn Katania, insuq iktar il-fuq, ħanaqbes Tormina u f'satejn naslu Kastell Mola. Kastel Mola raħal li nbena fuq il-fdalijiet tal-kastell Normann bl-isem Mola. Fi triq ta' Karkastell Mola, f'ġurnata b'viżibilità tajba, wieħed igawdi xenarju mill-isbaħ. Faċilment ngħid li din hija l-iktar triq panoramika li soqt fiha kemm ilni niġi Sqallija. It-toroq imserrpa li jwasslu għal Kastell Mola jgħadduk minn bliet żgħar, kwieti u trankwilli, kollha jħarsu lejn il-Baħar Jonju. Id-djar u l-pajsaġġi ta' taħtek, waqt li ssuq 'il fuq biex tasal fil-quċċata jiċkienu fid-daqs. Il-veduti jsiru stampi, perfetti bħal kartolina. Għadna kemm wasalna Castelmola u minħabba d-daqs tar-raħal li huwa żgħar ħafna residenti biss jistgħu jipparkjaw fiċ-ċentru. Għall-viżitaturi hawn parkeġġ komdu ħafna b'veduta mill-isbaħ, jiġifieri meta tipparkja, taħrabx tiġri, ieqaf ftit minuti, u gawdi l-veduta.
Biex tasal fil-qalba ta' dan il-villaġġ żgħir, mill-parkeġġ għandek mixja qasira li twasslek għad-daħla ta' Kastelmola. Indana taraġ se tieħdok 'il fuq u eventwalment mixja qasira għat-telgħa. L-aħjar parir li nista' nagħti, apparti żarbun deċenti tal-mixi, għaż-żjara tiegħek Kastelmola, huwa li tevita li żżur fl-eqqel tas-sajf.
L-ewwel impressjoni tiegħi ta' Kastell Mola propjament qiegħed ġo postcard. Ħitan mibnija bil-lava bajda u pavimentar b'ġebel griż li jiffurmaw Pjazza San Antonio. Bankijiet mixquqin fil-ġebel bejn il-poġġaman tal-ħadid, buqari tal-fuħħar bil Pal tal-bajtar żgħir kaktus litteralment qisu postcard.
Id-daħla prinċipali tar-raħal hija arkata tal-ġebel, fuq taraġ tal-franka. Din l-entratura inbniet madwar is-sena 900. L-istil huwa eżempju tajjeb ta' arkitettura Griega Rumana. Għalkemm din hija d-daħla prinċipali ta' Kastell Mola, tista' ssib ukoll punti ta' dħul oħra aktar 'il quddiem biex tesplora dan il-villaġġ.
Għalkemm raħal żgħir Kastell Mola fih ħafna x'joffri u fil-fatt hawnhekk faċilment tqatta' ġurnata. Kif titlaq il-pjazza prinċipali, Titli iktar 'il fuq u mill-ewwel issib ruħek f'sit bi fdalijiet normali.
Dawn il-ħitan huma fdalijiet tal-Kastell Normann, kastell li jismu kien Mola, kastell li xi darba kien jintuża bħala forti. Għal darb'oħra, il-veduti minn hawnhekk huma spettakolari.
Għalkemm raħal sejr Kastell Mola xorta waħda għandu Duomo. Fil-fatt għandu katidral iddedikat lil San Nikolo di Bari li nbena fl-1934 però l-pedamenti tiegħu joħduna lura għas-seklu 16.
Bi differenzi minn katidrali oħra fl-Italja, id-daħla prinċipali ta' San Nikolo di Bari qiegħda fil-ġemp tal-pjazza. Meta tkun viċin il-katidral huwa faċli li tiġi distratt mill-veduti li jagħtu fuq l-Etna u fuq il-Golf ta' Naxos tal-madwar. Arkitettonikament dan il-katidral jirrappreżenta taħlita ta' stili, minn Romanesk għall-Gotiku, mill-Għarbi għan-Normann. Il-kampnar, li jinsab fuq in-naħa tal-lemin lura mill-faċċata, għandu twieqi il-ġmiel tagħhom u lapida nteressanti bil-Grieg Biżantin. Fl-istess pjazza ta' San Nikolò di Bari nsibu l-iżgħar librerija fi Sqallija, li qiegħda warajja. Biblioteka Comunale li nbniet fis-seklu dsatax, madankollu nbniet fi stil medjevali biex tkompli taqbel mal-istil u mal-bini tal-villaġġ. Fl-1920 dan il-bini kien iservi bħala l-ewwel skola elementari ta' Kastel Mola, qabel ma nbidel f'librerija fl-1900. 56 Il-professur li warajh imsemmija din il-librerija kien Salvatore Gullotta, benefattur ta' din il-librerija. Fil-fatt, f'din il-librerija wieħed issib kollezzjoni ta' kotba tal-professur Gullotta.
Wasal il-ħin biex nesploraw it-toroq ta' Kastel Mola, però qabel ħaneqfu għal waqfa żejra ta' reklami, iqpaw hemmhekk ħalli tiġu miegħi jduru minn hawn ftit ieħor. Għandi appell għalikom is-segwaċi ta' Knockabout Sicilia flimkien ma' Red Elmar. Irrid nisma' minn għandkom min fl-opinjoni tagħkom jaf jagħmel l-itjeb ftira biż-żejt. Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv. Sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Red Elmar u kkummentali b'isem u kunjom il-ħabib jew familjari tiegħek li kapaċi jagħmel l-itjeb ftira biż-żejt.

Il-ħin tiegħi f'Kastel Mola spiċċa b'mod personali Kastell Mola huwa wieħed mill-villaġġi favoriti tiegħi fi Sqallija. Hawnhekk is-sempliċità tirrenja tiġi hawnhekk tqatta' l-ħin tippassiġġa, tpoġġi bil-qeda tiekol, tgawdi l-veduti u tħalli il-ħin għaddej. Qabel ma nħallikom infakkarkom li aħna flimkien ma' Flexies Fortify irridu narawkom tiċċaqalqu, rridu naraw ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-isport. Ibatuli dak ir-ritratt fuq il-Facebook page tiegħi permezz ta' messaġġ privat u mbonniġi.tv u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Flexies Fortify tistgħu terbħu il-kura għal ġogi tagħkom. Min Kastel Mola, Knockabout Sicilia, jieqaf hawnhekk. Niltaqgħu għall-li jmiss. Ciao!

Good Earth, where natural foods is our passion. Bridgepoint, life flows on. Hey, int li qed tara Knock About Sicilia, aħna flimkien ma' sejat irridu nisimgħu minn għandkom min fost il-familja jew il-ħbib tagħhom u għall-ikbar fanatiku tal-ivvjaġġar, dak jew dik li ħin kollu taħseb li mser tkun id-destinazzjoni li jmiss. Biex tinnomina, idħol fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien mal-bagalja ta' Seat u kkummenta b'isem u kunjom il-persuna li tixtieq tinnomina. Ir-rebbieħ ser jivvjaġġa dejjem in style grazzi għal Seat. Qed nistenna minn għandkom.